Na twoigire, Kĩrĩra nĩ ũũra-thoni. Rĩrĩ, ndauga kĩrĩra nĩ ũũra-thoni, ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, maũndũ mamwe tũgwetaga matikoragwo makĩgwetwo nĩ andũ othe kana kũndũ guothe. Rĩu nĩ tũkwenda gũkorũo na kĩrĩra, na ũmũthĩ ingĩenda twarie ũhoro wa mĩrimũ. Rĩu mĩrimũ-rĩ, kwĩ mĩrimũ tũtoĩ marĩtwa mayo, tũũĩ o na Gĩthũngũ, mũtiũĩ mĩrimũ ĩyo ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Na rĩmwe nĩ tũregaga kũgweta nginya mũrimũ guo mwene. Rĩmwe twathiĩte na mami witũ kũndũ gwĩtagwo kwa mathĩa, thibitarĩ ya mathĩa, nĩ mũĩ ma sister nĩmo marĩ kũu, nĩkĩo gwĩtagwo kwa mathĩa. Twathiĩ kuo, twĩ hau twetereire atĩ nĩ twĩtwo nĩgetha tũkĩũrio nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa kũrathiĩ. Tũkĩona mũtumia ũmwe etwo o hau agĩtonya. Atonya, akĩũrio nĩ mathĩa, Ũrwarĩte kũ? Na mũmathĩa nĩ ageretie, nĩ amenyaga Gĩkũyũ wega, we nĩ aragia no ndakĩhotaga kwaria wega, akĩmũũria, Ũrwarĩte kũ? Akĩmwĩra, Nĩ gwĩthũa ndĩrethũa. Akĩũrio, Ũrethũa kũ? Akiuga, Na kũrĩa gwitũ. Akĩũrio, Kwanyu nĩ kũ? Agĩkiuga, Na kũu gwitũ. Mathĩa akĩrakara, akĩmwĩra, Ta nyonia harĩa ũrwarĩte. Akĩmuorotera. Rĩrĩa aamuoroteire kũrĩa arethũa, kuuma thĩ ya kĩrakara akĩmwĩra, Tuuge ũrwarĩte ĩ! Akĩgweta rĩtwa rĩu. Rĩu nĩ tũkwenda rĩmwe tũtuĩke andũ a kũgwetaga marĩtwa ũrĩa mahaana, tondũ andũ aya angĩ athũngũ na kabira ingĩ maragia maũndũ ma ma, no Mũgĩkũyũ atĩ nĩ ahithagĩrĩra marĩtwa mamwe, atĩ ndũkanagwete, anga werirũo ndũkanagwete. Rĩu-rĩ, nĩ ndĩrenda tũmenye ũhoro ũcio. Mũrimũ ũmwe wa mbere ngwenda twarie ũhoro waguo nĩ mũrimũ wĩtagwo iganĩ. Mũrimũ ũcio nĩ mũrimũ wa athuri kana wa arũme. Iganĩ, iganĩ nĩ kuuga atĩa? Gĩthũngũ maugaga hydrocele. Rĩu-rĩ, iganĩ-rĩ, nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga na gũkũ gwa athuri, na niĩ ndikuuga na gũkũ, ngũmwĩra heke cia athuri kana nyee cia athuri ikaimba ikagĩa na maĩ na gũkũ nja. Maĩ macio no ũthire gũthĩnjwo, mahingũrĩrwo, maitĩke, nĩgetha ũhote ona gũthiĩ. Andũ nĩ maremagwo nginya nĩ gũthiĩ. Kwoguo mũrimũ ũcio wĩtagwo iganĩ kana hydrocele. Na nĩ wega mũkandĩkaga handũ nĩgetha ũkaririkanaga. Tũtikwenda ruga ya gĩkũyũ ĩhuke ona hanini. Mũrimũ ũcio ũngĩ ndĩrenda kwaria ũhoro waguo wĩtagwo matende. Matende na gĩthũngũ ĩtagwo elephantiasis. Elephantiasis nĩ kuga nĩ kĩndũ kĩigana njogu, nĩ magũrũ makaimba ta ma njogu. Nĩkĩ gĩtũmaga? Mũndũ arũmagwo nĩ rwagĩ, kwĩ rwagĩ, mũrimũ ũcio ũrehagwo nĩ rwagĩ, mũkarũmwo nĩ rwagĩ, magũrũ makaimba. Maimba makomagara, rĩu ĩtagwo elephantiasis, no Gĩkũyũ metagwo matende. Na nĩ ũrĩ waigua mũndũ akiuga atĩ haha he matende akĩhĩtũka. Mũndũ athire kĩoro no kĩrĩa amĩire kiuma indo nene mũno ũkaigua haha he matende. Kwoguo matende mamina kĩndũ kĩnene no mũrimũ ũcio nĩguo wĩtagwo matende. Mũrimũ ũcio ũngĩ wĩtagwo mũthiori. Mũrimũ wa mũthiori eh, na gĩthũngũ ĩtagwo BPH kana benign prostate hypertrophy kana prostate cancer kana enlargement ya prostate. Ũguo nĩ kuga atĩa? Mũthiori nĩ kuga kwĩ ngaĩ ĩkoragwo na mũndũ mũrũme ĩrĩa ĩmũteithagĩrĩria gwĩka maũndũ morũme. Rĩu maakinyia mĩaka ĩigana ũna, ngaa ĩyo nĩ ĩimbaga ĩkaneneha, ĩkagiria mũthuri nginya athugume. Athiĩ gũthuguma mathugumo matingiuma, nĩ mahingarĩte. Rĩu ũcio nĩguo wĩtagwo mũthiori, nayo nĩ ĩgĩtwaragwo thibitarĩ. Na rĩmwe ndĩkoragwo ĩrĩ o ngaa ĩimbĩte, rĩmwe nĩ mũrimũ wa cancer ũkoragwo thĩinĩ. Mũrimũ wa cancer naguo-rĩ, wĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ? Tondũ andũ othe njiguaga makiuga kansa, mũrimũ wa kansa wĩtagwo ironda cia ndĩĩra. Kwoguo ũngĩkaigua mũndũ atuĩka ena kĩronda kĩa ndĩĩra, nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ena mũrimũ wa kansa. No gĩkorwo wĩ kĩronda gĩa thikũ nyingĩ gĩtangiuma, na no ũkorwo nĩ kĩronda hihi kĩngĩhona. No ciothe ciĩtagwo ironda cia ndĩĩra. O na aimbĩire na kũu thĩinĩ, kĩu no kĩa ndĩĩra. ĩyo nĩyo kansa. Na thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria kĩrĩra. Mũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria maũndũ ma Gĩkũyũ. Rekei tũmenye maũndũ maitũ ma Gĩkũyũ na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thengiũ.